Me me a me ne wo kasa yi, mankɔ school. Ampa. I'm not an educated man. Mankɔ school. I do not completed my education. Yes. Just I just put a stop when I was in primary six. Uh-huh. Efiri sɛ me papa no ɔyɛ Ghana me commander. Ne yɛfrɛ no Majo Okran. Ɔwɔ sika papa. Mɛtumi aka de me nsa asi me bo sɛ

Mpanyimfoɔ 782 33 29 Wei ne aboafoɔ ma so yɛ asene sɛ mm. yɛmfa saa dwumadie wei ɛmɛsom wɔ mm. ɛti akɔsi mm-hmm. eh, nyame yɛ adom a ɛnɛ anwummere yɛ a mm. ɛkorɔ no mm-hmm. eh, yadeɛ sɛ yɛ national convention no a last week ɛka ho asɛm no yɛde hyehyɛ so anwummere yɛ a ɛkɔ ɛtoa eh, mu a akɔ akɔsi memene da anadwo Memene da anadwo nti ɛyɛ anɔpa ne anwummerɛ. Mhm. Anɔpa no bɛyɛ sɛ nɔnkron mhm. mpaamu ne ahyɛ aseɛ mm. na yɛpɔn du mmienu anaasɛ nɔn mmienu mpaamu mhm. two thirty pm ne mm. yɛpɔn mm. anwummerɛ nonsia mpaamu ne yɛsan ahyehyɛ so nɔnkron ne yɛpɔn eti deɛ ɛteɛ no no ɛnɛ ɛna ɛhyɛ aseɛ akɔsi nyame yɛ adoma a eh, memene da anadwo na yɛwie ti ɛkɔsi me da ase. ok nyame nhyira paa next time no ɛkɔ so. Ma menkɔ Nyame nipa nkyɛn, atiefo a motie Angel ninety six point one. Ɛnnɛ me ne asomafoɔ dumienu, twelve apostle, ɛna ɛbɛdi nkɔmɔ na ɛyɛ Nyankopɔn asɛm ɛna ɛba. Ɔpani ɛɛ sɔfopani ɛɛ Peter Prempeh ɛwɔ fie ase na ɛnɛ as usual wagye ne poma. Kristo adom na mpakyɛw nso ɛ. Ah Nyame adom. Wone adwuma awura ne mfe yɛ. Tiw mu a, heaven no deɛ, lae lae. Ah!
Papa kagya gum na mansere nti o. Yoo yɛda mo ase atiefoɔ me man Ghana ne Asanteman wiase nyinaa na ɛnɛ adeɛ baako a asɛ atɔ sini kakra ne sɛ biribi ate kyema kakra wɔ yɛn siesie mu nti Facebook live no bia na nyame adoma next week mo nsa nka yɛn next week mm. mo mo aboa mo ho nhyia yɛn na Yɛn saa kokuromotee ho mɔpɔ yi mɛpɛ sɛ adwontofoɔ no ɛnɛ yɛde bi aba live na wɔn mmɔ yɛn ɛnwom no tiawa bi na afei yɛ mɔ mpaeɛ na asɛmpa no nso ntoa so na yɛkɔ yɛn anim. Bro do ne yɛ bro.

amen amen yɛbɛda otumfoɔ nyankopɔn ase ɛwɔ n'anuonyam kɛseɛ ne nadɔyɛ a wayɛ yɛn ɛnɛ anwummere nso yɛda so wɔ nkwa mu sɛdeɛ yɛnsa nkokuromutiɛ wɔ mmɔpɔ no sɛdeɛ ɛkaeɛ no bɛma ɛkwan na yɛn sɔfo panin a ɔda asɛnkafoɔ nyinaa no aaron boakye adi anim wɔ mpaebɔ mu Na afei yɛatoa so atie Nyankopɔn asɛm. Yɛbakyɛw atiefoɔ, yɛbɔ mpaeɛ. Yɛn Nyankopɔn a woyɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunbɔfoɔ, ɔsoro ne asase yɔfo ne w'Asafo Awurade a wokura mmɔborɔhu ne apam ne adɔeɛ de ma wo mma. Ɛnnɛ nso woasan akaa yɛn biam na woama yɛn nkwa ne ahoɔden. Na wo nkoa no mfena ahyia ɛngyere kasafidie so a. Na w'Awurade na wayɛ. Yɛn nyinaa yɛbom de aseda ma wo sɛ w'Awurade wo ne yɛn adi no yie. Yɛgyae nnɛ dwumadi a yɛbɛdi hyɛ Awurade Yesu Kristo wo nsa. Ɛsiane sɛ biribi a w'Awurade Yesu Kristo wo di mu kan no, ɛwie nkonimdie ɛwie asomdwie. Yɛgyae adwuma mu mpanimfoɔ ne atiefoɔ nyinaa hyɛ w'Awurade Yesu Kristo wo nsa sɛ. Yɛsrɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔbɛbubu adwene ne akoma nyinaa, na wabrɛ ako koma ne adwene biara ase Na wɔn nsɛm a ɛnam wɔn akoa so de reba yi, ɔkra biara a ɔbɛtie na ɔbɛtu so anammɔn sɛdeɛ ɔbɛyɛ no sɛdeɛ Awurade pɛ no, ɛnam so ama da a ɛdi akyire no ne kra nipadua anya nkwa. Egyae adwuma yi ne atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa sɛ, ɛnnɛ anwummerɛ nso, O Awurade, fa wo tumi ne w'ahoɔde bɛka yɛn ho, ɛwie nkonimdie a, yɛbɛhyɛ wo animuonyam. W'adɔeɛ bebree nti, ma wo pɛ nyɛ hɔ ma yɛn daa. Amen. Amen.
Yɛda mo ase, adɔfo ne atiefoɔ, ɔman mma, adehyeman mma, adwumafoɔ, adwumayɛfoɔ a moyɛ adwuma wɔ kasafidie so. Nyame asomdwe nka mo nyinaa. Amen.
Ɛɛ nkyia daa Awurade nam ne ho nkronkron so de ama me sɛ memfa nkyia m'atiefoɔ nyinaa nso na mede bɛn sɛ Yesu ba yɛnye soɔ no no Enti adwumawura Mister Ɔten, Yesu ba. Hwɛ w'akwan yie. Nyame nhyira wo nso sɛ ɔnam wo so ama akwanya aba ama yɛn na afei yɛanya akwanya na yɛde Nyankopɔn asɛm ɛrekɔ ɔman yi nyinaa a wɔanya mu nkwagyeɛ. Yɛda wo ase. Yɛda wo ase. Nyame nkae wɔn nto nkwa nna mu na ɔma adwuma no nso ntu mpɔn na nya nkɔsoɔ na ɛne adwumayɛfoɔ nyinaa nya asomdwoeɛ na sɛ daakye Awurade ba a ɛnam nsɛm yi so awurade nso akaa wo baabi na wo kra nya nkwa meda ase ɛɛ ɛnɛ sɛnea ɛberɛ no di nka tia yɛn no na medeɛ menim sɛ ɛdɛn ara a ɛɛ yɛbɛkɔ yɛn anim ara ɛnɛ botaeɛ a me ne wo bɛgyina so akasa ni nipa nyinaa sɛ yɛ nyamsomfoɔ nipa nyinaa sɛ yɛ nyamsomfoɔ ne nyamesom no nso so no onyankopɔn wɔ adom akyɛdeɛ ahoroɔ bebree a ɔde ama n'asomfo Ebi te sɛ asomafoɔ, wɔn a wɔnam kyini bɔ asɛmpa ho dawuro nkuro horoɔ ne aman horoɔ so. Deɛ n'asɛm si teɛ, deɛ ɔpɛ ne deɛ ɔmpɛ. Asomafoɔ, afei binom te sɛ uh, adiifoɔ, na ɛnnɛ adiifoɔ no hɔ ɛna me na wɔbɛka biribi afa ho. Ɛfiri sɛ, sɛ ɔkenkan Ephesians anaa Efeso nwoma no a Paul kyerɛ kɔma hɔ no, ɛti nnan, nkyɛmu du baako a, ɛhɔ na mede firi me kasa ase. Na ɛnnɛ, Me nuanom anyamesomfoɔ nyinaa, montie me yie. Sɛ mo ano si a, yɛbɛma akwannya kakra, sɛ obi wɔ biribi pɛ sɛ ɔbisa, anaa ɔte biribi ase a ɔpɛ sɛ ɔka hyɛ yɛn nkuran, anaa biribi kyere n'adwene a ɔnte aseɛ a ɔpɛ sɛ ɔhunu mu a, ɛɛ, yɛbɛtie o, na akwannya wɔ mu a, nyiano bi a ɛwɔ hɔ no nso, ɛbɛba. Na yɛnkwati Twerɛ Kronkron mfa yɛn adwene nka biribi sɛdeɛ yɛn yɛhu no, na mmom sɛdeɛ Onyankopɔn nam n'adiyifoɔ kronkron so atwerɛ ato hɔ no, ɛno na yɛdi ho adanseɛ. Pakyɛ, Ephesians. eti nnan nkyɛmu yɛ edu baako no ma ne nkasa. Efesofoɔ eti nnan nkyɛmu yɛ edu baako no adom akyɛdeɛ hodoɔ ne ne botaeɛ. Ɛberɛ yɛn nyinaa yɛ nyamesomfoɔ yi deɛ, Onyankopɔn wɔ n'adom akyɛdeɛ ahoroɔ na ebiara nso wɔ ne botaeɛ. Mebaa adwuma mu ha yi, mahunu sɛ adwumayɛfoɔ no dɔɔso, nanso obiara wɔ baabi a ɔdi ne dwuma kɔ. Korɛ. Sɛ mebaeɛ yi na owura yi. Wo din? Kwasi Menka.
Agya Kwasi Menka nte ha nka mɛyɛ mmɔbɔ. Nokwasɛm. Ɛfiri sɛ ɔno na ɛkyikyim afidie no funuma ɛna ne nua baako nso bɔ ne kyi dɔm wɔ nkyɛn mu hɔ na ne din na me werɛ fi na menim sɛ berɛ ɛsɛm na ɛbɛba mosquito ei ɛneɛ monyɛ me nkɔ na nwea wawe yɛ ama malaria akye yɛ obiara wɔ n'adwuma a ɔreyɛ sɛ ɔbaako deɛ tɔ sina adwuma no si ntɔ abam. Sɛ obiara yɛ n'adwuma yie sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no ɛka no a, adwuma no bɛtu mpɔn na ɛbɛyɛ nkɔsoɔ. Me a mɛbɛtena ha yi, nsɛm a mede reba yi, sɛ ɛkyeakyea na ankɔ sɛdeɛ ɛsɛ a, na adwuma no nso ahoɔden kɔ fam. Ɛfiri sɛ ɛbɛma atiefoɔ nyinaa ayi aso sɛ, o oh, saa nsɛm a ɛkɔ so wɔ afidie so yi koraa no, ɛnhyɛ da ni mu. Nti bɛma atiefoɔ nso atwe asan. Na sɛ me me fam deɛ nso tumi kɔ n'anim a, ɛbɛma atiefoɔ nso akoma aba so ama mpuntu aba adwuma no mu. Nti adwuma horoɔ no a Nyankopɔn akyekyɛ ama n'asomafoɔ no, sɛ obiara yɛ no deɛ yie. Ampa. Na adiyifoɔ mu no, me mehunu sintɔ paa. Asɛnkafoɔ mu, mehunu sintɔ. Agyentufoɔ mu, mehunu sintɔ. Asɔrema mu, mehunu sintɔ. Sir. Asɔfoɔ mu titiriw, mehunu sintɔ bebree. Ampa, sir. Na na deɛ megyina adiyifoɔ no so. Enti mesrɛ wo, woyɛ odiyifoɔ a mabo mfu me, tie no yie. Sɛ wodi fɔ wɔ nsɛm a ɛbɛn mu a ɛfiri Nyankopɔn anom asɛm a menam Twerɛ Kronkron so de rekyerɛ wo yi a, sesa w'adwene. Ɛma obu mfuw me fi no sɛ deɛ obebu atɛn ɔyɛ nokwafoɔ. Ne wura kan kyerɛ no ma me. Verse eleven no, ɔsi na wɔma ebinom ayɛ asomafoɔ. Onyankopɔn ama n'asomafoɔ no anaasɛ ne kuo no a wafrɛ yɛn no, wama ebinom ayɛ asomafoɔ. Asomafoɔ no ne yɛn a yɛnam ne yɛkyini nkuro horoɔ, aman horoɔ so, aborɔno horoɔ so ne yɛbɔ asɛmpa no dawuro sɛ obi a wɔnte yɛ bɛteɛ no. Asomafoɔ no no. Ebinom adiifoɔ. Ebinom nso bɛyɛ adiifoɔ. Enti ɛnɛ adiifoɔ yi ha ɛna megyina. Enti saa na ɛte ɛde a, kɔhwɛ me Peter nwoma a ɛtɔ so mmienu, ti mmienu, nkyɛmu a ɛdi kan. Na afei, eh, yɛnhwehwɛ nsɛm yi mu. Wɔso ama binom ayɛ adiifoɔ. Wokenka atoa so a, ɛkyerɛkyerɛ dwumadie no horoɔ bebree, na ɛsiane sɛ ɛberɛ nni hɔ ma yɛ nti, wei nte sɛ megyina abɔnten so a merekasa sɛdeɛ mempeteɛ. Wei deɛ ɛberɛ da so. Ɛberɛ no nti ɛna mebobɔ no pɔ, na ɛberɛ pa mu no, ɛsɛ yɛsɛne mu kɔ akyiri a Hyia yɛn yɛn asɔrefie hɔ wɔ Atwema Agogo anaa Abuakwa Agogo. Sɛ manka Abuakwa anaa Atwema no a, anhwɛ a woakɔ pii atɔ nsu agogo. Nokorɛm. Enti woba Atwema Agogo aba ase a, wobisa baabiara sɛ ɔpɛ kae kɔ Atwema Agogo aba ase a, anaa wobɛsi Abuakwa no apɛ akyiri akwan a wobɛhu yɛn. Anwummerɛ yi, mpanimfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn ne anuanom ahyia a, wɔbɔ mpaeɛ atu wɔn ho fo de Nyame asɛm akyerɛkyerɛ wɔn. Ɛnna yɛn nso yɛaba kasafidie so sɛ dodoɔ no a yɛwɔ afie afie mu ne aborɔno so a, Mo nso, montee anaa monnim sɛ biribi saa rekɔ so, na wobɛteɛ nka wɔ afidie so, wo nso woahunu deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ? Na yɛwɔ hɔ ara sɛdeɛ me nua no dii nka kaeɛ no, kɔsi da Memeneda anadwo na yɛbɛyɛ Communion akɔ Awurade anim wɔ Awurade pono so. Na ɛkɔ no awieeɛ a, na ahɔhoɔ a ɛfiri mmeammea baeɛ ne nkuro horoɔ ne aman horoɔ so no, na obiara san kɔ n'akyi. Ɛno pa ho a, yɛwɔ da bi a wɔbɔ mpaeɛ Memeneda bi a yɛyɛ ɔsom de pagya Awurade din.

Me nkyerɛkyerɛ no anyɛ sɛ deɛ Nyame aka a, meyɛ ɔtorofoɔ no bia. Ɛyɛ sɛ deɛ Nyame aka deɛ ano ma bɛyɛ nokwafoɔ, ɛne Awurade ani bɛgye me ho. Kasa menkɔ. Sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba mo mu nso. Wɔse, Sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba yɛn mu. Ɛhɛ.
Wɔn na wɔde ɔsɛeɛ firi kusɛm. Dabi, dabi, firi aseɛ ka no bio.
na adiyifoɔ atorofoɔ nso wɔ ɔman no mu. wɔsi adiyifoɔ atorofoɔ abu ɔman yi mu adiyifoɔ atorofoɔ abu ɔman yi mu kɔ. sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba mu mu nso bɛba yɛ mu nso.
wɔn na ɔduru sɛ twɛn mi obi bɛhunu sɛ bible ne kan ne sɛ deɛ nanso yɛka si yɛyɛ no saa ɛmmoa yɛn ɛntumi mmea nya sika ɛntumi mmea nya din ɛntumi mmea nkɔ yɛn anim ɛnti saa na ɛteɛ deɛ a yɛnane no ne yɛmfa kwan sɛ so na ɛnna bɛma nnipa atumi atwe aba yɛn nkyɛn ɛnti ɛnɛ buronya ɛɛbɛ yi hmm. asɔfoɔ pii de bɛ enjoy asɔfoɔ pii de bɛ gye wɔn ani asɔfoɔ pii de bɛ nya yiedie hmm. asɔfoɔ pii de bɛ gye nkurɔfoɔ ho nfasoɔ asɔfoɔ pii de nkɔm hyɛ ɛbɛhunahuna nipa wɔde owuo ɛbɛhunahuna nipa akyagyekyagye nipa gyegye sika bɔ mpa yɛ akɔ honhom wiase Ab kotwitwa mpo kyerɛ ne korɔ ne ba ne nkonnua mu. Wei nso na nipa te ano na koma atu. Mm. To woka kyerɛ sɛ fa ten million bra koraa na ɔde ba. Woka kyerɛ sɛ kɔtɔ nkuto kɔ na ne fa sɔ a na ɔde kɔ sɔ. Woka sɛ kɔ yam mmɛ twɛn ne fa sa a na ɔde kɔ sa. Ɛfiri sɛ obiara nim sɛ Onyankopɔn kasa deɛ a deɛ Nyame aka na ɛbɛba mu. Nanso sɛ mfiri Nyame a wo a wokaeɛ no asɛm ato. Enti mom yɛntie ne yie paa sane sɛ Awurade ɔnkyɛ no aba. Me wura. Wɔse adiyifo atorofo nso wɔ ɔman no mu, sɛdeɛ akyerɛkyerɛfo atorofo nso bɛba mu nso. Kɔe. Wɔn na wɔde ɔsɛyie fɛkusɛm. Wɔn na wɔde ɔsɛyie fɛkusɛm. Ɛbɛba abɛhyɛm. Ɛbɛba abɛhyɛm.
Pakyɛ ɔwo nso kɔ bɔmmɔden ara kɔ bie Jeremiah. Wae Jeremiah bie to hɔ ma me. Kɔ so ma me. Na wɔpɔn. Ɛtiɛ mmienu mmiɛnsa nkyɛmu yɛ nkron. Kasa. Na wɔapaw Asafo Awurade a. Awurade Nyankopɔn a.
Ɔtɔɔ wɔn.
Ɔno de ne mogya dehyeɛ faa ne Ba Yesu Kristo so bɛgyee yɛn sɛ yɛmmɛhunu nkwagyeɛ no. Na ɔgyee wɔn mpo. Anhwɛ a, yɛnkae no koraa sɛ ɔne nkwagyeɛ. Te pɛ dɔte. Na na merekɔfa kaa ɛwɔ bɔɔla ho. Anaa Dɔkta Mensa ɛsoro hɔ. Na merekɔ no, na ɔwura bi nso gyina hɔ a ɔno nso reka nyamsɛm. Na ne nsɛm a ɔreka no, sɛ ɔde firi he, sɛ ɔde firi he deɛ, me mekɔteeɛ na mereka. Bɔ afɔreɛ ma Nyame nnipa. Na sɛ wobɔ afɔre ma nyame nipa a nyame bɛhyira wo. Bɔ afɔre ma nyame nipa na abɔ afɔre ma nyame nipa a nyame bɛhyira wo. Ɛna maame bi de 20 pesos pɛn tum mu. Ɔde 20 pesos pɛn tum mu no, mm. asɛm a odiyifoɔ yi ka kyerɛ no a na asɔmpakani yi ka kyerɛ no sɛ, ɛfiri nnɛ abaawa, nhyira nka wo.
saa berɛ matwa ɔhaw yareɛ musuo ɛsɛn ne atenkabɔne nyinaa afiri w'akwan mu na mesi so bio ka kyerɛ wo sɛ matwi owuo mu afiri w'asetenam ɛhɔ a nam sɛ krakye gyina hɔ gyina hɔ Wotwitwa nneɛma ma kɔto owuo mu. Wotwitwitwitwa yareɛ twitwa eh, ɔhaw ne amanneɛ ma saa kɔto owuo mu. Ye owuo no Yesu nankasa a yɛnam no so kɔ nkɔm no ɔka ebi hwɛe. Na wodeɛ wotwa bi obi wuo ma firi n'asetena mu. Hmm. Mebaakyɛ ogyina hɔ. Ɛnyɛ 20 pesos wei nti na ade kɔtwa obi wuo. Na wowɔ baakyɛ sɛ 20 pesos nti yɛtwa wuo mu nso wokɔ. Sɛ woannyae bɔne yɛ na woansakra w'adwene anyi Awurade Yesu Kristo ani a, Owuo da hɔ retwɛn obiara, na owuo no akyi atemmuo bɛba, na atemmuo no mu na ɔhaw ne amaneɛ wɔ. Sɛ wodi nkonim wɔ atemmuo mu a, nhyira nka wo. Wodi fɔ wɔ atemmuo mu a, mmusua bɔ wo, mm. ogyefoɔ nni hɔ. Enti Nyame asɛm ɛhu, ɛyɛ nkrantɛ nifanu, ɛtwa asɔfoɔ, ɛtwa asɔreba, ɛtwa diifoɔ, ɛtwa nkɔmhyɛni, ɛtwa dwontoni, ɛtwa kyerɛkyerɛni, obiara a wobɛfrɛ ho nyamesomuni na wantumi anyɛ deɛ Nyame pɛ no, asɛm ato. Me wura kenkan meɛnkɔ. na saa adiyifoɔ atorofoɔ yi ɛne asɛmpakafoɔ atorofoɔ yi ɛna de ɔsɛeɛ fekusɛm bɛba abɛhyɛ nyamesom mu na ama nnipa werɛ firi nyame nokorɛ ne ne tenene na wɔpaw awurade a wɔpaw awurade nyankopɔn wɔn ɔno de ne mogya de hyia gye yɛn na wɔgye wɔn na wɔgye yɛn mpo na wɔde ɔsɛeɛ ba nti ɛnɛ mehunu sɛ Asɔrmba beberee gye ediyifoɔ di sene Nyankopɔn. Enti wode Twerɛ Kronkron kasa kyerɛ no a, wɔse, Odiyifoɔ no se. What does it mean? Odiyifoɔ se, Ɛdeɛn na ɛkyerɛ? Odiyifoɔ bi a ɔbɛhyɛ nkɔm na ɛne Twerɛ Kronkron asɛm anyɛ pɛ no, ɔyɛ ɔtorofoɔ. Ampa.
Odiyifoɔ bi a ɔbɛkasa Awurade din mu na ɛnni Twerɛnsɛm mu no, ɔyɛ ɔtorofoɔ. Ampa. Mepakyɛw, tu mmirika ma yɛnkɔhwɛ adeɛ wɔ Galatians, eti baako, yɛn fafiri nkyɛmu nsia. Mepakyɛw. Yɛbɛsan aba yɛn akyi. Paul nwoma a ɔtwerɛ kɔmaa Galatifoɔ, eti baako, nkyɛmu nsia. Galatifoɔ nsɛnniakyire.
Galatiafoɔ nsɛnniakyire kasa. Ɛyɛ me nwanwa sɛ wɔatwe mo ho ntɛm sɛɛ. Ɛyɛ me nwanwa sɛ Akristofoɔ nyamesomfoɔ atwe ho ntɛm sɛɛ. Afiri deɛ wɔfrɛ mu Kristo adom no. Afiri deɛ wɔfrɛ kɔ Kristo adom mu no. Ɛkɔ asɛmpa foforɔ. Ɛkɔ asɛmpa foforɔ mu. Bible kan ne sɛ deɛ nanso ne mmere sɛ deɛ wiase rekɔ no gye sɛ yɛyɛ ne sei. Enti deɛ wiase rekɔ ne yɛdi akyiri anaasɛ deɛ Nyame aka ato hɔ. Deɛ Nyame aka.
Okay. Kasa meɛntie. Nanso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara o, na mmom nnipa bi wɔ hɔ a wɔha mo. Wɔn ha asɔrema, asɔfoɔ bi ha asɔrema. Ampa. Adiifoɔ bi ha asɔrema. Nokorɛ. Akyerɛkyerɛfoɔ bi ha asɔrema. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔha yɛn. Eh? Na wɔpɛ so wɔsesa Kristo asɛmpa no. Na wɔpɛ so wɔsesa Kristo asɛmpa no.
Yɛpɛ sɛ yɛsesa Kristo asɛmpa no. Nyame kaa no sei, nanso sɛdeɛ wiase ayɛ no, yɛka sɛ yɛyɛ no saa de ahokyerɛ bɛba. Nti ɛyɛ sɛ yɛyɛ no sei, ɛsiane sɛ wiase redane a, ɛyɛ sɛ ɔda wo ho bi. Na Nyame asɛm nso adane? Daabi. Ɛneɛ sɛ ɔda wo ho kɔ sɛ deɛ wiase dan ne ho kɔ deɛ a, na kyerɛ sɛ ɔyɛ wiase. Na deɛ ɔyɛ wiaseni nso nkɔ Nyame nkyɛn. Nti tie me yie, na Awurade na ɛkasa. Ɛwom sɛ meyɛ onipa ba te sɛ deɛ wohu me yi, nanso kasa a meka nyɛ m'asɛm. Sɛbe kafra Ɛnyɛ Ɔdɛɛfoɔ Otumfoɔ Santehin asɛm. Dabi a. Ɛna ɛnyɛ Imam Panin Akuffo Addo asɛm. Aha. Ɛna ɛnyɛ Ministers, Parliamentarians nso asɛm. Yes. Ɛna ɛnyɛ me ankasa me kurom hene asɛm. Nokorɛ. Ɛna ɛnyɛ me ankasa me yɛ Chopin nso me ankasa m'apɛdeɛ. Nokorɛ. Na mmom deɛ Nyame atwerɛ ato hɔ na meredi ho adanseɛ. Kasa. Na sɛ mpo yɛn. Na sɛ mpo me a megyina ha a merekasa yi. Anaa ɔbɔfoɔ bi firi soro ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mo. Hwii na wapue.
Aka deɛ ɛka kyerɛ mo no ho a. Anaa wapue w'asɔredɛm hɔ. Na wɔbɛka biribi akyerɛ yɛn, ka deɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron a ɛka akyerɛ yɛn ho a, wɔnnue. Saa abɔfoɔ no, wɔnnue, sane sɛ ɛnyɛ Nyame asɛm a. Sɛ ɛyɛ Nyame asɛm deɛ, ɛbɛgyina Twerɛ Kronkron so. Ampa. Ɛhɛ.
Sɛdeɛ yɛkaa no kane no, yɛaka no kane no, saa na afei, saa na afei, meka bio sɛ, yɛsan si so bio sɛ, sɛ obi ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mo, ɛka deɛ moagyeɛ no ho a, wɔnnue. Saa nipa no, wɔnnue.
Kɔ.

Sɛ meda so mesɔ nnipa ani a, ɛnka menyɛ Kristo akoa.
Ɛnna wɔ saa nnipa no nyɛ Kristo akoa. Enti me deɛ menim sɛ Nyame no korɛ biara, Nyame no korɛ biara. Sɛ ɔka Second Timothy chapter 3 verse number 12 a, wɔse wɔn a wɔyɛ sɛ wɔde nyamesom papa si hɔ wɔ Yesu Kristo mu nyinaa yɛbɛtaa wɔn. Enti obi a ɔka nokorɛ piaa no, ne ho yɛ ahi. Na ehu deɛ ɔdɛfɛdɛfɛ na ɔdaadaa nnipa no, yɛ a na nnipa gye ne tom ntɛm, na akyire ne yɛhunu sɛ sɛɛ ɔha yɛn. Enti sɛ wofa wiase asetena nneɛma bi koraa yɛ mfatoho a, Sɛ aberanteɛ bi yɛ odwamanfoɔ na ɔkɔpɛ ababaawa bi ne no abɔ adwaman na ɔka n'abrabɔ mu sɛdeɛ n'ahokyerɛ si teɛ a, ɔnte aseɛ mma no da. Enti Yesu aka akyerɛ abaayaa no sɛ, O, sɛ wogye me di a, me deɛ, biribiara nni hɔ a mentumi nyɛ mma wo. Seesei koraa a me ne wo rekasa yi, matɔ Eluprek hyɛ me mpaase. Ɔbaa gyimifoɔ, Eluprek kɔ mpaase. Dabi a, nanso ɔbɛgye atoro wei adi ɛde bɛrima no akyi akɔhwɛ alupere hyɛ mpa ase ɔka kyerɛ no sɛ wo fie mfikyire koraa woayɛ po da hɔ a wɔbɛdi akyerɛ abɛhwɛ ɛpo bɛkɔ obi mfikyire gye sɛ atoro sɛm ne nipa kɔn dɔ na mmom nokorɛ deɛ ne gye adi nti nipa mpɛ kasa meɛntie verse number 11 paul nkyerɛkyerɛ firi kristo nti obiara a ɔpɛ sɛ ɔma kristo nokorɛ tim no Wɔn nkyerɛkyerɛ bɛfiri Kristo kɔ. Na anuanom, Nti me nuanom ei, mema moahunu ɛnnɛ sɛ mema moahunu sɛ asɛmpa a asɛmpa mekaeɛ pa a yi mereka akyerɛ mo yi ɛnte sɛ ɛnte nnipa sɛ adeɛ. nnipa adeɛ o, ɛnte sɛ deɛ obi akɔtena sukuu dam ne akyerɛ no one plus one, Ampa. na mmom ɛyɛ Nyame Honhom na ɛde ma yɛn, na deɛ N'asɛm a ɔde atwerɛ ato hɔ no, ɛne no ayɛ pɛ, na ama Nyame animuonyam ahyerɛn. Kasa. Ɛfiri sɛ, Ɛfiri sɛ, ɛnyɛ nnipa nkyɛn ɛnyɛ na nnipa megye no. nkyɛn na yɛgye asɛm yi.
Na deɛn? Nanso wamfa ankyerɛkyerɛ me. Nanso wamfa ankyerɛkyerɛ me. Me a me ne wo kasa yi, mankɔ sukuu. I'm not an educated man. Mankɔ sukuu. I do not completed my education. Yes. Just I just put a stop when I was in primary six. Uh-huh. Ɛfiri sɛ me papa no ɔyɛ Ghana me commander. Me yɛfrɛ no Madwo Okran. Ɔwɔ sika papa. Mɛtumi aka de me nsa asi me bo sɛ ɔmampanin Akufo Addo papa ɛne me papa a merebɔ ne din ne wɔn post no na me papa wɔ soro sene no. JJ Rawlings Sati Cool Nobel succeedee yɛ bɛyɛɛ Ghana mampanin nso ma wɔsan sɛ 1979 na me papa ka ho. Nanso me papa se asɔre a mawura mu no nti sɛ mannyae a ɔnhwɛ me sukuu. Me nso mehunu sɛ nokorɛ wom na medi akyire a na mebɔ me bra sɛ deɛ nokorɛ no te a mɛnya daa nkwa enti mannyae enti me papa anhwɛ me sukuu enti primary six na me sukuu baa n'awieɛ. Nanso Kristo Honhom nti wɔse menkyerɛ nnipa akɛseɛ ne nketewa ɛmɛ wɔnhunu Nyankopɔn tenenee ne ne nokorɛ na yɛnyae bɔne yɛ na yɛnya nkwagyeɛ. Wopɛ na wotie nhyira. wantie a na wiem adwuma ɔtibuafoɔ no ankasa bɛba na deɛ ɔyɛɛ deɛ ɔpɛ no wakora no deɛ ɔyɛɛ deɛ ɔmpɛ no na wasɛe no ɛfiri sɛ n'asɛm di nkonim nhyira nka yesu daa amen kasa meɛntie ɛnyɛ nipa nkyɛn na megye no na megye no ɛnso amfa nkyerɛkyerɛ me nhyira nka yesu daa amen ɛyɛ me wura kɔtoa so ma me hɔ second peter hɔ
wakyɛw peter nwoma ɛtɔ so mmienu Eti mmienu. Yes. Nkyɛmu mmienu.
Wɔsɛn. Na bebree bedi wɔn ahohwisɛm no akyi. Wɔn a wɔde ahohwisɛm bɛba abɛwura nyamesom mu no, nnipa bebree bedi wɔn akyi. Nnipa bebree bedi wɔn akyi. Oh, mete kasafiriɛ ho na mete sɛ obi rekyerɛ ne kyerɛ kwan sɛ yɛrekɔ mountains akɔyɛ mpaebɔ kɛseɛ asɛe bonsam nnwuma na ansa na abɛtumi aba hɔ no sɛnde one million bra me mobile money so na one million yɛ registration a wode register sɛ woba mpaebɔ no bi hmm. ei nti yɛkɔ nyame fie yɛ register daabi a
ɛne wɔn a ɛkɔ yesu nkyɛn ka yesu bɛnya sika o nnipa bɛyɛ sɛ 5000 yɛankan ma ne nkwadaa na nka ɔgye obi a 1 million hmm. anaa yesu berɛ so kora ɔgye 10 pesos a nka ɔbɛyɛ billionaire na wo register 1 million ɛto me mobile money wallet so a afei woba apɛ 1 million so a wode bɛtwa ticket ansa na waba mpaebɔ bea hɔ anyɛ sɛ gate da no wonni one million wontumi nkoro so na wasan apɛ sika ato ho a wobaa wode bɛbɔ afɔreɛ ɛfiri sɛ yɛkɔyɛ nyame adwuma mepaakyɛ yɛ sika nyɛ nyame adwuma mu nyɛ yie na kwan afa so agye ɛne nyame asɛm kɔ anaa ɛdifo atorofo abɔ o woanhwɛ a wɔbɛdidi wo ho ɛnɛ mema nam kyerɛ kronkron so ama ate aseɛ sɛ akɔmfoɔ ɛne adinsifoɔ ɛne nkaaberekyerefoɔ ne ahonhommɔne. Wɔn nyinaa de wɔn ho abɛwura anyame adwuma mu. Ampa. Enti ɛnnɛ, sɛ sɛ abonsam afiri fie afi wiram abɛtena fie, sɛ woanhwɛ no yie a, wonhu no yie. Yes. Kɔmfoɔ, wayi dɔsɔ no agu hɔ na wapam asɔfotaadeɛ. Ampa. Ɛna wadan ne bɔdua ato baabi, ɛna wabɛpagya Twerɛ Kronkron. Enti ɛne yɛn asɔfoɔ no deɛ nyinaa bɛtu abom. Nokwa so. Sɛ me a merekasa yi, wotie me nsɛm no na sɛ meyɛ sɛ sɛ abonsam no amma aba fie no bi a, wobɛhu. Ampa. Sɛ ɔyɛ wɔn a wayi bansere agu hɔ na wakɔfa bodua.

Mesia kɔmfoɔ a akyire musuo gye ntoaseɛ no, wɔn ara na ada ahoa bɛyɛ asɔfoɔ no. Enti wokɔ ne nkyɛn de w'ahiasɛm bi akɔdan no sɛ ɔmmɔ Onyankopɔn din ma wo a, gye sɛ ɔdɔ ntoaseɛ. Enti wɔn ntoaseɛ na wɔada no consultation fee. Enti tie no yie papapapa na akɔ baabi na wɔse gye sɛ wotua consultation fee ansa na wɔatumi de wo haw no abɛto n'anim na ɔno nso asua afiri Onyankopɔn ama wo a, hunu sɛ akɔmfoɔ a akyire musuo gye ntoaseɛ no bi na ada wɔn ho saa. Na mo ani nna hɔ. Na ɛnyɛ obi a wɔfrɛ ne ho Kristoni na ɛyɛ Kristo. Dabi.

tumi bi firi w'abusua mu wayɛ ne ho sɛ asɔmɔrɔdwe ɔhyɛ wɔrenten bu oh, ɛne okura brantan wowa wohwɛ asɔmɔrɔdwe ɔhyɛ wɔrenten bu sɛ kura brantan a nti deɛ ɔde ba osuo wobɛnya nkwa daabi a wiase ayɛ hu ɛne ɛna no ababa a wɔbɛka ne dayɛ bi kyerɛɛ me sɛ nka mepɛɛ sɛ mehunahuna no gye ne biribi ansa no mabɔ mpa yɛ anka wɔbɛtua ne ntɛm wɔse sɔfo mesono dayɛ na Banku a menoa ne nnora, mekaa ne nnora na medi yie bi kaeɛ a mabobɔ agu hɔ sɛ nka adeɛ akyi a mɛka ne hye na mede abomu a stew a mayɛ asi hɔ na me ne nkwadaa adie no meso daeɛ na banku no a madi ama no aka no na banku no repam me ɛpam me abɛku me asɛm bɛba ei baako nso so ɔsono daeɛ na aboa sonsono no wɔ ɔmene no asɛm da hɔ enti ka odiifoɔ bi a ɔpɛ sɛ ɔgye sika nsa no ahyɛ nkɔm a Nka sunsunu mene wɔ deɛ. Sɛ neɛ nka ehu paa. Eti fa five million five hundred Ghana cedis ana thousand Ghana cedis bra na me nkɔ hun wiase na me nkɔ break na me nkansa na me deliver na me nye wo kra mfiri saa tumi bɔ ne nsɛm anyɛ saa three days wobɛwu na ne ho po hmm. na ne ho po kristo baa nso anyɛ bi daabi a kristo baa yɛ yɛn hunu bi saa eti saa adiifoɔ wei saa asɔfoɔ wei ne nkyerɛkyerɛ ɛna kɔ ankyerɛ wei firi hwan mo ani na hɔ mo ani na hɔ miwura kenkan yɛn kɔ. Na wɔtwerɛ Awurade. Na yɛnwie a, yɛasa akyerɛ Awurade. Na wɔka sɛ. Yɛyi yɛn ho yɛ ka sɛ. Ɛnyɛ Awurade na ɔwɔ yɛn mu yi. Awurade honhom na ɛwɔ yɛn mu yi. Bɔne biara ɛmma yɛn nso. Enti na obi yɛ onyame diifoɔ, ɔyɛ onyame sɛmpakanyi, ɔyɛ onyame nkɔmhyɛni, nanso na ɔtwe mpena. Mm. Na owie a ɔsan ba asɔredan mu nso a wɔabɛpo ne ho kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ. Ee, Kaisa gu sa, Rabi, Kaisa, Baba, Baba, na kasa horoɔ bebree wɔde hyɛ nkɔm. Nanso tumi efiri Nyame no. ebi nni hɔ. Ampa. Enti me nuanom, mom yɛmma yɛn ani nna hɔ, na ɛnkyɛ oo, ɛnkyɛ, ɔsoro bɛyera, asase bɛyera, Ampa. na ɛhenefa paa na onipa bɛtena? Ei! Yɛbisa oo.
Ɛhenefa na yɛde yɛn agyapadeɛ bɛguo? Asɛm Yɛbisa.
kɛseɛ. Ɛ, meba mehunu sɛ ɛɛ, Panin Sɛkyerɛ, wɔde kaa bi bae, Ɛhɛ. ɛna me nso, yɛde kaa bi baeɛ. Nokwasɛm. Awurade asɛm kyerɛ yɛn sɛ wɔbɛyi n'asase nti yɛnkɔpɛ baabi yɛbɛpake no. Ae. Asase a yɛbɛpake no wɔ so. Enti na meka wei na mema adwumawura ɔpanin Kwaku Teate sɛ yɛntumi anyɛ deɛ Otumfoɔ Nyankopɔn pɛ a ɔbɛyi n'asase o, ɔbɛyi n'asase na kasafirie adwuma yi Ɛhefa na ɛbɛsia me aba so abɛka bio? Jeremia ten seventeen.
Jeremia ten seventeen. Ɔsi boaboa wɔn ho di ano.
Ɛtiɛ mu aboa yɛn ho di ano. Efi asase so. Efi asase wei so nfa nkɔ.
Wo a wote kuro a wɔtua ho no mu. Wɔtua ho no mu. Me Nyankopɔn meka m'asɛm kyerɛ wo a womfa. Mebɔ o mebɛyi m'asase. Enti nneɛma a wode wo nsa aka sɛ wɔgya padeɛ no mempɛ. Mede yɛ hwee nyɛ yie. Biribiara ho nte ma me. Ɛfiri sɛ

Na sɛ mefa adekyerɛ ntaban. Wofa adekyerɛ ntaban. Metumi kɔtena po akyi noho a. Akyi noho a. Ɛhɔ nso na wɔn nsa bɛkɔ akɔdwa me. Owuo ni hɔ.
Ebi wɔ hɔ. Nso awurade bɛkyew. Ampa. Wai.
Nanso kɔhyɛ sum mu awurade esum nyɛ ne sum. Esum no nsum ma no. Esum yɛ hann sɛ adekyeɛ ɛwɔ awurade ani so na hene fa na ɛda no nipa bɛfa. Wei nti atwa sɛ nipa hwɛ yie. Yɛsi yɛ nyame adwumayɛfoɔ de a mom yɛmfa nokorɛ nkyerɛkyerɛ. na deɛ ɔbɛtie nokorɛ nkyerɛkyerɛ no nokorɛ nkyerɛkyerɛ de no akɔ nokorɛ mu kwan amen hyira nka yesu daa amen na na adiifoɔ adiifoɔ adiifoɔ me wura jeremiah twenty three nine no kasa jeremiah chapter twenty three verse nine wɔsɛn adiifoɔ atorofoɔ no ɛmi kenka wɔ awie kura ne sɛ bere a meyɛ kɔ a meyɛ nyi quotation bio kura wei ayɛ sɛ nankyɛ baako kuromotie wei so nkɔ ayɛ nokorɛ saa quotation wei tumi ka nsɛm nyinaa kasa mi ntie ɔsi adiifoɔ no ho asɛm nie adiifoɔ no ho asɛm nie makoma abubu mi yam makoma abubu mi yam sɛ odiifoɔ bi ka kyerɛ obi yere sɛ wɔrepa awoɔ na gye sɛ me diifoɔ me ne wo da yee hɛ nyame ho ho yɛ saa dabi wɔwia wɔsan ka sɛ nyame de adom akyɛde a na nkonkɔn ma wɔnye nyame de anahoɔden ne ne honhom ma sɔɔ bɛyɛ ɔhenkɛseɛ wɔ israel ɔsoma na kwankorɔ sɔɔla anyɛ no sɛdeɛ nyankopɔn pɛ no ɔgye ne honhom firi no so ɔde kɔmaa samuel ɔde kɔmaa ayi David. David. Ɔsomaa Samuel maa Samuel kɔyiri no atɛn gyee ne honhom no de maa David. Da no ara Nyame gyee ne honhom firi Samuel, eh, Saul soɔ no, honhommɔne bɛfaa no. Nti woanhwɛ yi a honhommɔne de wobɛyɛ adwuma ɛberɛ a woafom afiri Awurade no korɔn no ahoahoa ho sɛ Kristoni. Enti na mehunu kɔ eh, dwamammɔni a wɔrehyɛ nkɔm a na ɛyɛ me ya. Mehunu dwamammɔni a ɔrepirikyi a sɛ meka Nyame asɛm a, okay, asɛm no deɛ ɔbɛka Anim no deɛ wobɛto. Ɛdeɛ nnwuma no wobɛyɛ. Nanso bɔne a ɛte wo mu yi, heaven no deɛ. Yaayae. Ah, mese adwamammɔ bebrebe yi. Traffic mu. Mete kaa mu na yɛdi traffic so. Kaa no mmuvu. Ɛkɔ nyaa na ɛgyina. Ɛkɔ nyaa na ɛgyina. Na mmaa yi a wɔn tontɔn pure water, plantain chips ne no korɔ ne ba wɔ traffic mu yi. Na Obi pɛ sɛ ɔtɔ nsuo wɔ kaa baako mu, ɛdi anim. Ɛna ɔfrɛ sɛ, pure water wura bra. Ɔbaa yi nyem, akwadaa saa hyɛ n'akyi. Ɛna wahyehyɛ nsuo yi adeɛ ma ɛna ɛsono. Ɛberɛ a ɔkaa ne ho ara tuu mmirika sɛ nka ɔbɛduru kaa no ho na deɛ ɔtɔ bia wayi bi ama no no, ɛna kwan no dam na kaa no mu vuiɛ. Enti ɔgyinaaɛ sɛ ɔresa asan n'akyi no, na nneɛma no ahim no. Na nneɛma na wɔretɔn no bi afiri ne tiri so abɔ fam na apae. deɛ ɔkɔto a yɛanya ntɔ deɛ sono no nso a yɛ ka dɛ odiyifoɔ wo wɔdaadaa no aka akyerɛ no sɛ nyame se ɔmfa wɔn million mmerɛw na ɛbɔ mpa yɛ ma no wɔno no tiatia kakra a wɔtiatia nya ne ti wɔnsi de bi ato atototo hɔ a wɔde bɛhwɛ no hafa a wɔde bɛpɛ koko bi anom no wode nyame din adaadaa no agye adi hmm.

Awurade bɛdi saa asɛm no dadadada, wɔbɛdi ne ntɛntɛntɛntɛm kɔ. Na wɔn a wɔfom wɔn fa no. Na wɔn a wɔfom mu nipa fa no. Wɔbɛfom wɔn ah, kra fa.
Wɔn nso wɔn kra bɛyera.
Wɔn nso wɔn kra bɛyera. Enti odiifoɔ bi a wonam nkɔmtorɔ so didi nipa ho no, hwɛ yie. Hmm, hwɛ yie. Hmm, hwɛ yie. Ɛnna nneɛma bebree na ɛkɔ so wɔ asɔre fie. Deɛ ɔtɔn nkuto, deɛ ɔtɔn nnadoa. deɛ ɔtɔn nkateɛ deɛ ɔtɔn nkyene deɛ ɔtɔn kose deɛ ɔtɔn hwesere adɛn adɛn adɛn na na odiifoɔ bi baa me nkyɛn ababaawa bi baa me nkyɛn ɔsɛ odiifoɔ bi ahyɛ ne nkɔm sɛ ɔnkɔfa asante kosua mmiɛnsa ɛna sika five cities mmiɛnsa mm. ɔmfa nkyekyere kosua no ho anadwo du mmienu ɔnkɔ asubɔntenim ɔduru hɔ a wɔnan n'ani hwɛ fie na ɔmfa n'akyi